Siziňem öýüňizde erkekler nahar taýynlaýamy? Sebäbi bul maşgala däpleri. Salam dostlar! Bu gün Şaýdan Lezzetli gepleşigimizde Nur maşgala däpleri myhmançylykda. Nur markasynyň hünärmeni Batyr Orazberdiýew Şaýdan Lezzet studiýamyza hoş geldiňiz! Sag boluň! Salam hemmäňize! Batyr agymyz eýýäm ýüzi nurly gelininden bildirýär. Siz bu gün bize nähili nahar taýynlap bermekçi? Bu gün bize näme, öňümizde nesip bolsa Täze ýyl baýramy ýetip gelýär. Şoňa induk taýynlamakçy. Indi induk bilenem galany işdäaçarlar, iki sany işdäaçar taýynlar. Dotor, Täze ýyl saçagyňyzy bezemäge taýyn bolsaňyz, Onda başlaýas. Batyr aga, täze ýyl saçagymyzy bezemek üçin bize nämeler gerek? Birinji bilen bize induk gerek. Indugy marinadlap goýmaly. Bir gün marinadlap goýaňdan soň, ondan soň açyp içine käşir, pomidor, Ondan kartoşka salmaly. Folga bilen ýapyp, duhowka ugratmaly. Bu gün halkara derejede saçak taýynlaýas dostlar. Täze ýyl baýramçylygy bul maşgala baýramçylygy. Sebäbi bu gün bizde myhmançylykda Nur maşgala däpleri. Injeýkaň içine salmaly. Naçinkasyny taýynlaýyň. Käşiri dograweriň. Men kartoşkany arassalap, kartoşkanam dörtburç edip Batyragyz Nur markasy nädip şeýle ýokary hilli boldy we adamlaryň söýgüsini gazanyp bildi? Birinji bilen Nuryň uly taryhy bar. Iki müň on altynjy ýylda şol zawody esaslandy. Şoňa görä biziň öz önüm çykarýan apparatlarymyz bar. Şony Germaniýadan, Belgiýadan, umuman daşary ýurtda Ýewropa döwletlerinden satyn alnyp geldi, ornaşdyryldy. Nur ady nirden gelip çykdy? Günüň nurundan ösen Önümler bolansoň, şol sebäpdenem Nur diýip, nur, nurdan dörän diýip, şol brendini, logotipini nämedir döredip, şondan başlady-da. Ondan şoňa görä-de. Onlara maşgala däpler näme? Maşgala däplerem şol nurdan dörän. Nahar bişirende her bir maşgalaň öz taýyn edýän nemeleri bar-da, şoňa görä Maşgala däplerine görä taýyn edýäris öz önümlerimizden. Batyr aga, maşgala däpleri diýende her hili zatlar göz öňüňe gelýär-de. Aýaly äriň gabanýar, günde gülala-güllük bolup duranok-da, arasynda çaga sen seret de, men seret, sen nahar bişir de, men bişir ýa-da Gyzyl alyp ber, iPhone on dört alyp ber, şunuň ýaly ýagdaýlaram, bu-da maşgala däpleri bolýar-da. Muňa nähili seretýäňiz? Iň mukaddes zat näme? Maşgala. Her bir söýgi diýen zadyň maşgaladan başlaýar. Maşgalaň, çagalaň gülüp dursa, maşgalaňda agzybirlik bolsa, ana iň esasy baýlyk şol. Her hili ýagdaý bolup durýar. Onnoň şol maşgalany bezemek üçin, agzybirlik bolmak üçin, maşgala, maşgalany jebis saklamak üçin Şo maşgala däpleri birinji orna näme eýe bolýar. Şonuň üçin maşgala däplerini berkitmek üçin Nuruň hem şol aýtmasy maşgala däpleri şondan gelip çykýar. Maşgalada agzybirlik bolsun, saçagy bol bolsun, bereketli bolsun diýip. Nahar öýde gelinjim işlär, sen bişireň. Köplenç genejem bişirýär, ýöne käbir ýetişmedik ýagdaýlarda meňem bişirýän nemem bolýar-da. Bizem şu gepleşigi planlaşdyranymyzda, entek gepleşigi açmazdan öň köp adam bilen maslahatlaşdyk-da, her hili pikirleri aldyk. Onsoň, Aý, näme sen erkek bolup nahar bişirjekmi diýenler boldy-da, ýöne erkekleň eli has süýji diýýär. Dostlar, siz şuň bilen razymy, dämi? Erkekleriň eli has süýji diýýär-de, erkekler nahar bişirse, Aýallaňkydan has tagamly bolýar diýýär. Pikiriňize kommentariýada garaşýas. Bilişiň ýaly türkmenlerde ne toý zat edilýärä şonda erkekler nahar bişirýär. Umuman är aýal otyrlar çaý içip agşam toýa gidip gelýärler bunun pylanyň toýuna boldy şonda pylan nahar bişirildi diýilýärde. Hawa. Onda gürrüň edip otyrlar çaý başynda welin aýaly gürrüň berýär eý şo pylan powar palowy ýaman gowy bişirdi şeýle bir gowy tagamly bolupdyr Hiç zat gan adamlar hezil edip şeýle bir el süýjek el niýede? Ärini de ýakmaýar. Adam hawa adam soň näme diýen? Aýdylmaz. Sen näme elini ýalap gördüň boň diýen. El süýji bolýar diýen boň. Şon ýaly. Şol ýadyma düşüpdir. Içiňizde nahar bişirýän erkekler bolsa haýsy nahary bişirmegi gowy görýäňiz? Kommentariýada garaşýas. Reklama marketing siziň işiňize itergi berýän güýçdür. Batyr aga siz marketing bölümde işleýändiňizde marketing näme zat? Marketing hakda aýdyp berseňiz. Marketing bolanda näme bir önüm öndüreňde şony satuwyny galdyrmak üçin halka ýetirmek üçin reklama hödürlemek brendi döredeňde şo brendi halka ýetirmek Marketing diýilýär-dä. Biznesde şeýle bir düşünje bar. Millioner bolmak, millioner bolup ýaşamak. Ýagny diýjek bolýanym, birinjiden-ä şo markany öndürmek, tanatmak, ondan soň şo markanyň hilini saklap, işlemek, ýaşamak, dowam etmek-de. Sebäbi käbir adamlar täze önüm öndürip başlaýar-da, Onuň belli bir ýere ýetenden soň, ýaňky ekonomiýa edip başlaýarlar, upakowkasyny kiçeltýärler, içine goşýan zadyny azaltýarlar-da, şeýdip pul köp gazanjak bolup, şoň ýaly oýunlar edip başlaýarlar-da. Nur nädip şunça ýyllap adamlaryň söýgüsini gazanyp a bildi, üstesine-de hilini hem saklap dowam etýär-de. Birinji bilen biziň tapawut, biziň önümlerimiziň tapawut edýän zady, biz hilini üýtgedenzoň. Nuryň öz hili bar, tagam bar. Esasy zat hili şo bir zat dur sebäbi halk ynanýada bize. Ynamyny ödemek üçin birinji bilenä hil ikinji bilenem halk arasynda söýgüsini ýitirmezlik başarsaň has gowy süýji hem tagamy ýok edibilmeseň hilini üýtgetmeseň has gowy bolýa. Batyr aga iň gowy maýonez ýeriňizden alyň iň gowy maýoneziňizden göreli. Ine, iň gowy maýonez Türkmenistanda birinji ýerde dur. Birinji ýerde dur, şumy, barymy şu? Ulysy gerekmi? Mundan ulysy ýokmy?
Bar, bar.
Hany alyň-da, ulusyny alyň, dostlar. Öwmejem elýädir.
Maýonez hem elýär.
Türkmenistanyň iň uly maýonezi, iň uly ketçuby Nur bu gün şaýlan lezzetli gepleşigimizde, myhmançylykda. Täze ýyl, iki müň ýigrimi üçünji ýyl baýramyňyz gutly bolsun! Maşgalaňyzda saglyk, agzybirlik we köp köp gülki we pul arzuw etýäs. Nur maşgala däpleri. Türkmenistanyň birinji we iň uly maýonezleri şu wagt gepleşigimizde çykyş etdi dostlar. Batyr aga Nur markasy indi Türkmenistanda birinjiligi saklaýarda. Hili boýunçada, razmeri boýunçada görüşimiz ýaly. Nur markasynyň öňde goýan maksady näme? Biz özümize maksat edinýäs, türkmenistanlar Hudaýa şükür şu wagt indi birinji ýeri eýeläp otyr. Dünýä näme bazarlaryna çykmak maksat edinýäs. Çykýasam şu wagt eksport edýäs. Azerbaýjan döwletine, Turkiýa döwletlerine, ondan Özbegistana, Armeniýa maýonez eksport edýäs. Şol sebäpdenem indi maksadymyz dünýäň bazarlarynda öz ornumyzy

Injeýkany içine salmaly we soň folga bilen dolamaly. Kerim köpden bäri gyzyklanýan da men. Şaýlan group nemäňiz bar? Şoň şaýlan sözi nirden nämäni aňladýar nirden gelip çykan? Batyra gaty gowy sorag.
Dostlar kommentariýada da şu soragy ýazdylar. Şaýlan diýmek näme diýmek? Şaýlanyň lezzeti diýmek näme diýmek? Şaýlan lezzeti diýmek türkmen sözi, köpüsi pikir etýär Şanhaý, Hytaý, Bangkokmyka diýdi. Şaý sözünden gelip çykýar, ýagny şaýlanmak. Şaý we şaýlan. Şaýymy tutup toý etjek diýilýärdi. Şaýymy tutup öýlenjek diýilýärdi. Iki manysy bar. Birinji manysy şaýlanmak. Ikinji manysy şaýlan diýmek atlanmak ýa-da toparlanmak, taýyn bolmak. Şaýlan sözüniň gelip çykyşy şu iki manydan gelýär we biz Şaýlan Group kompaniýasynyň Marketing bölüminde şaýlan lezzeti gepleşigimizi açdyk we kompaniýanyň birinji sözi dünýäniň dürli medeniýetleriniň dürli tagamlaryny taýynlaýas, şonuň üçin hem şaýlan lezzeti sözi gelip çykdy. Şaýlan lezzeti gepleşigimize hoş geldiňiz! Indi Nur maýonezimizden goşaýaly önümlerimiz has tapawutly bolar ýaly tagamyny Häzir iýip göräýeris. Şaýlan lezzeti gepleşigimizde täze ýyl hindi towugyny taýnaýas. Marinowkamyz taýyn. Indem içine. Ýaňky gök önümlerden taýynlan ingredientlerimiz, ýagny naçinkany salýas. Käşir, kartoşka, gök ot, bolgar burçy, nury maýonez, zelin, na hemmesini. Şeýle içine salýas. Doktor zubaçistka bilen şuny dikip çykmaly ekeni. Na. Indi nur maýonezden azajyk alyp ýüzüne çalmaly.
Hindi towumyzy içine naçinkalary saldyk. Zubaçistka bilen hem dikdik. Şu açylyp durmaz ýaly. Daşyna da nur maýonez çalyp häzir peçka salýas. Täze önümimiz bar ergin ýagy. Şol indi täze çykaryp başlady ony. Dosta Nuryň.
Ýagam Nuryň ýagyny çalýas. Nuryň ergin ýagy.
Nuryň sary ýagam çykýar diýerler. Sary ýag biziň iň gowy görýän ýaglarymyzyň biri. Biz ertirligem şol ýagy sary ýag bile etýäs. Onda köp nahara-da sary ýag goşulýar-da. Şu maýonez çalýaňa näme täsir etýär? Näme üstüne nemesi bar, peýdasy bar, tagamyna näle täsiri bar? Birinji bilen reňki owadanlyk berýär. Owadan reňkli. Ynha maýoneziň bir üýtgeşik bir tagamjygy berýär şul neme. Maýonez çalanda towugyň daşynda ýumşak agzyňda eräp gidýär. Eti ýumşadýar. Hany edip göreliňmi. Dostlar ynha Nuryň täze ýagy. Ah, näçeden? Edil bah.
Bahalyna. Men göni zakaz etýän, göni zakaz etýän, sary ýagy biz gowy görýäs. Bu ösümlik ýagymy, şu daşyny çalmalymy? Ýok, folga çal. Folga çalmaly. Ine, ýelmeşmez ýaly-da.
Bu sary ýag dostlar, gaty gowy ýag. Toplýonnoý massa diýilýär. Täze ýyla size täzelik, Bu ýag entek satyşda ýok, täze çykýar, şu wagt tagamy, kaçestwasyn barlaýarlar. Bu gün biziň gepleşigimizde birinji gezek Nuryň sary ýagy, ýagny toplýonnyý maslo diýilýän önümi gepleşigimize geldi. Ynha, ikinji towumyzyň daşyna, aşagyna by Nuryň sary ýagyndan hem çalýarys. Hindi towumyzy ynha marinowka etdik, folga bilen. Daşyndan örtdük, indi peçkamize salýas. Bir sagat ýigrimi minut durmaly diýýär. Dostlar, mysal peçkada hindi towugymyz bişip gelýär we hindi towugymyz bişýänçä Batyr aga bilen şu wagt işdäaçarlary taýynlaýas. Erkekleň halaýan, erkek adamlaň halaýan salady. Ýagny erkekligiň halaýan salady muşskoý salada. Muşskoý salat aýwa. Dostlar bugün studiýamyzda muşskoý salat etýäs. Eti şeýle uzyn uzyn edip kesmeli diýipdir. Menem häzir boldugyndan uzyn uzyn edip kesýän ýöne. Batyr ine siz özüňiz hukuk ugrunda okapsyňyzda bugün hem iň bir güýçli marketologlaryň dizaýnerlaryň arasyndada. Men dogrymy aýtsam şul öz sungat ugruna mekdepden okaýan döwrümden bäri Sungata bir aýratyn söýgim bar-da. Ejemiň, kakamyň portretlerini öz elim bilen çekdim. Kerim aga, siz näme sungat mem edýäňiz? Doga men bar tovar. Batyraga alyp baryjy indi maňa sorag berýär. Ine öň men işleýärdim. Işiň daşyndanam öz hobim bardy. Gyzyklyja wideojagaz çykarmak, gyzyklyja kontent çykarmak, her dürli bir kontent çykarýardym-da. Şo hobimiň içine girdim bu gün. Bu gün meň işim şo hobim boldy-da. Boş wagtym stadiona gidip ylgaýan. Ýa-da öýüň ýanynda park bar, parka gidip ýöreýän. Şaýlan lezzeti gepleşigimizi alyp alyp barýas. Onuň gyzykly şeýle naharlary taýynlaýas. Görýänsiňiz. Syýahat etýäs. Garagum postda wideo düşürýäs. Öňki hobiler bu gün. Işim boldy-da. Tüweleme näme?
Şu ady belli ýyldyzlar bar, edil siz ýaly blogerler bar zat. Ondan siz şun ýaly ýyldyzlaň haýsy biri bolsam diýip bir neme edýäniňiz barmy? Biri Baryş Özjanyň kanalyny gowy görýän. Ikinjem Dmitriý Komarow diýip neme bar. Mir na iznanku diýip syýahat etýän gepleşik. Onam gowy görýän. Topless diýip ýene bir orslaryň kanaly bar. Nauşnyý şeýle bir gyzykly faktlary has bir Ýönekeý dilde düşündirip aýtýalarda, Toples, Dmitriý Komarow, Baryş Özjan, esasy üç sany, ýagny kumirim diýip bilerin. Gelejekde näme? Özüňize goýan maksadyňyz barmy? Iň gowy naharlar, iň gyzykly adamlar şaýlan bizi gepleşigimizde gelip biziň kanalymyzyň agzalary bilen şo reseptleri, şol peýdaly maslahatlary paýlaşsa we bizem olaryň taýýarlaýan naharyndan Iýip görüp, ýüregiňiz şat bolsa. Şu salada bolgar burç, hyýar boşluk, pomidor we eti goşduk. Häzirem towugyň döşünden çalarak azyrak goşup, ýene garýas. Şuny azyrak şeýdip garýas. Maýonez şeýdip goşýas üstüne çalaja. Maýonez goşubam. Indi bolsa garmaly maýonezli saladymyzy. Ynha, saladymyzam taýyn. Tarelka ýuwaşlyk bilen geçirýäris. Nuryň marinad önümlerinden ýörite täzeýli üçin salad taýynlaýar. Indi bolsa marinadlanan hyýarlarymyzdan çykarýarys. Batyraga bu marinad önümleriniň saladyna nädýaly diýýäňiz siz? Marinadlanan önümlerimizi palaw bilen iýýäs. Islendik nahar bilen iýseň bolýar muny. Ine özüm palaw bilenem iýýän, börek bilenem iýýän, manty bilenem iýýän, somsa bilenem iýýän. Ýöne has gowusy şaşlyk bilen gowy gidýär. Asatyň içinde hyýar, kelem, käşir, başga näme bar? Käşir bar.
Burçlar bar eken a? Burç bar, hawa. Dostlar, murskoý salat, Nur marinad önümlerinden salat, indem täze ýyl ünjügimiz gelýär. Batyr aga, muňa seret. Dostlaryna hindi towugymyz taýyn boldy. Iki müň ýigrimi üçünji ýyl saçagymyzyň bezegi eýýäm taýyn. Nur bu gün hindi towugyny taýynlap görkezdi dostlar. Iýip görýäs, tagamy nähili bolupdyr. Köpden bäri garaşylýan pursadymyz. Hany, dadyp göreliň. Hindi towugymyzy iýip görýäs. Nur markasyndan maslahat, Täze ýylda saçagyňyzy nähili bezemeli?
Gaty gowy.
Soçny dostlar.
Agzyňda eräp dur.
Muň içiniň Şda açarlar, balaklar, şda açarlardan.
Batyr aga, hindi towugy gaty gowy. Häzir kamerany öçürip, rezki iýip bolarmy? Duran ýaly durup ony dozoryny salady iýip görýän. Murskoý saladymyz nähili bolupdyr? Bu-da
Söz bilen ýetirer ýaly-da tagamyny. Diňe dadyp görmek gerek. Öz-özüne öwäýşini aýdyň dostlar. Salat gaty gowy. Täze ýyl baýramy bu maşgala baýramy. Her kim täze ýyly öz maşgalasy bilen garşy alasy gelýär, kabul edesi gelýär. Onda biz täze ýyla başladyk. Bu gün Nur maşgala däpleri biz bilen. Petikleýän täze ýylyňyz gutly bolsun! Täze ýylda abadançylyk, ryskyňyz hasdan artsyn, saçaklaryňyzam elmydama şular ýaly nygmatlar bilen doly bolsun! Bu gün Türkmenistanyň birinji maýonezi Nur maşgala däpleri bilen Täze ýyl, iki müň ýigrimi üçünji ýyl baýramyňyzy tüýs ýürekden gutlaýarys! Siziň maşgalaňyzda saçagyňyzyň berekedi artsyn! Elmydama saçagyňyz şeýle örän lezzetli tagamlar bilen, ýatdan çykmajak, ýokary hilli nur önümleri bilen dolup daşyp dursun. Çaýlan gruba köp sagbolsunymyzy aýdýan Taňry ýalkasyn ine şeýle nemeleri gurnany üçin siziň hem hormatly adamlar täze ýetip gelýän täze ýyl baýramlaryňyz bilen tüýs ýürekden gutly bolsun täze ýylda saçagyňyzyň berekedi artyp saçaklaryňyzy şular ýaly Nomatlar dolup dursun. Nur, maşgala däpleri, elmydama saçaklaryň bezegi.
Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!